Mar Radio Lake Victoria, duond jokanyanam. Ka wang'iyo picha maduong', kiwinjo statement mowuok e dho Mheshimiwa Paul Abor, wasewinjo statement mowuok e wi dho Mheshimiwa Elisha Odhiambo, wasewinjo statement mowuok e wi uh, mowuok kuom Gideon dhoga Ochanda. Karoli Omondi, Gideon Ochanda, Dr. Dr. Gid- Dr. Gideon Ochanda, Walter Winobi. ni po, in fact bang' romo gi jatend piny owacho gichak gidhi giromo gi jalup jatend piny owacho Mhm. ma nyiso ni en defiance ne party ma noyierogi to ka mano the case wegi kanye e chung' margi go- mar siasa gi tend duond buch we Odiem. awach ni moriere gima jogi odhi omo e One State word. House. jogi odhi e state house ni mar mondo mi gi keth gima iluongo ni mbi mar Raila Amolo Odinga e Luo Nyanza. Mano kende nikech ka wang'eyo teko mane ma gin go.
Gin agina jor bura, ok inyal pimo gi gimuru Raila. Paro ma gin gode manok gi kaachiel kod jok miyudo ka keto gi ah, ah, together. Withdraw that statement. I want to, I want to withdraw. In fact, ng'ama neno na wacho marach otera e court. Mano ka bi withdraw.

tiende ni in mana matin ichuok gi ng'eyo ok bedo ok en beda full ichuok gi ng'eyo gima wacho ni jogi chuok gin gi ng'eyo matin ero mane the right word gin ng'eyo matin eh, mano winjore yes. mano be gin gi ng'eyo matin yes.
mm -hmm. gima omiyo wacho ni gin gi ng'eyo matin mm -hmm. ing'e ni gikia ni jopiny ong'eyo sani mm -hmm. ni gima Ruto temo timo ne migosi Raila Amolo Odinga mm -hmm. en ni mar mondo mi ging'i ni gitieko teko mare e mbi mar siasa mare e Luo Nyanza. ma eh, the last time mane wan ka ni wacho ne jokanyanam ni pok notimore ok bi timore moluor rengo bo wacho Mm. ni lengo mar jogi en temo tieko mbi mar moluor el odinga Mm. joma notemo kinde mag jaramogi riwruok mar azimio la umoja meno dhi mbele kod romgi mag galamoro mag siasa giko juma nie gin kaka mega gin trans nzoia coincidentally kata kuom gimomiyo ok wang'eyo gimomiyo jodito mag azimio mamoko chadi tingilu migosi ali hassan jowo junet mohamed mago ne gin ruedhi madongo mag azimio dak wanen gi e rom galamoro gi mag siasa
matimre gi sani gi sani Ok ing'e ni samoro nitie achiel kuom gi mano wacho ni ok nene ni- ne, ne, ne ji wacho ni ok nenega but nowuok mowacho ni kata bed ni ok nene e rombe mag siasa mag Mano Azimio chairman. eh, mano chairman Ma kata party. bed ni ok nene e rombe mag siasa mag Azimio Mm. to weche mago mag Azimio to entiere gi dhod chunye te Koro yo machikita mowacho ni Gavana Jo Junet Mohamed, Charity Ngilu kata gionge to gintie gi gi Azimio. gintiere gi Azimio Okay. To bende pod en lweny ma pod dhi nyime. Mm. Maybe gidhi donjo, idhi chak ne gi gi mbele ka. Wakili. Eh, uh, uh, gima timore. Wadhi Kakamega, wadhi Kitale. Exactly.
To mokwongo e weche mag jok mineno mm. gima uh, watemo wacho chien mm. kani. Ing'e ni gima duong' matimore ni. Mm. kik waluor bende wacho seche moko Mm. nitiere jomoko miyudo ka ng'iyo kaka to wagore Mhm. kaka ji medo donjo Mhm. ma omiyo namiyo example last time Mm. gi gima iluongo ni golo gima iluongo ni section 2a Mm. e ndalo moi Mm. nochake gi dhano mana mane yudo ka nopong'o pickup kende Mm. to gikone nodhi obedo vuguvugu maduong' mane dhano ok ow- ne dhano duogo wuoro Mhm. koro omiyo gima timore sani en gima inyalo neno ni dhano ineno kata e iye Mhm. to kendo chik ng'euru mos Mm. ni kaluwore gi jopiny Mm. nyaka oganda mineno mamoko Mm. mineno ka pod sani nie UDA dhi chopo maduoge i- u- u- e gima iluongo ni Azimio ka Okay. E- e ng'wech mineno wadhi gono nyiriri apar apar wachni mogik denis wachni mogik wakili wach en mogik madongo awachi en mana wach ngima ma nyaka gie sani koro idho ne oganda jo kenya oganda wata ahinya ahinya joluo Mm. Wawuog uru oko, wamanye gima wanyalo timo. Kik waket genowa ahinya ahinya kuom sirikal. Mm. Kik waket genowa ahinya ahinya kuom piny owacho. Mm. To kech kawa. Mhm. Wantiere gi lope wanyalo puro, Mhm. wantiere gi pi e alwora mar nam lolwe, Mhm. wati gi pigni kaka yo mano mar kelo ber ne wan wawegi. Inyalo paro kinde machon, Mm. jaluo ne nitiere gi dero, Mhm. jaluo ne nitiere gi gik mopogore opogore, chiemo ma ne nyalo go gi Mhm. okang' moko Mhm. mopogore Mhm. opogore mabiro nyime. Mhm. Magi nwaweyo, Mhm. to wawegi nang' Mhm. nikech siasa. Mhm. wang'iye gima wanyalo timo manyalo kelo lokruok ne ngima oganda. Erokamano. Wakili. En ni wamedo lamo Mm. mar mondo mi ka Nyasaye oyie Mhm. to okel gima iluongo ni koth Mhm. mar mondo mi wayud godo konyruok nikech kuma piny odhiye sani Mm. adieri odhi bedo matek Mhm. ka dipo ni pod oro ni medo dhi mbele Mm. ni ma ok wayudo kaka wachuoyo chiemo e lowo Mm. to Gichopo kama koro chiemo mm. gi gik mionge kendo wanyalo neno mana gik maneno timore Turkana cha mm. nyalo biro nyaka karwa ka. Mm. To moloyo duto en ni kik waling' mm. wamiwa thuolo mar mondo mi wawuo. Mm. Wa ka gintiere gima rach, mm. wawach gima rach. Mm. Mar mondo mi ka en about sundo piny mm. owacho mm. to piny, piny owacho onego sundi mar mondo gik moko obed machiegni. Erokamano.